Mae Eisteddfod Ti yn ei ôl yn 2021, yn fwy o ddigwyddiad nag erioed ac yn cynnig cyfleoedd cystadlu am ddim i bawb o bob oed, gallu a chefndir. Dewch o hyd i'r rhestr testunau drwy deipio s4ec.urdd.cymru A phorwch drwy'r 100 a mwy o gystadlaethau sydd ar gael, mae yna rywbeth ar gyfer pawb yma, ac mae fersiwn Saesneg o'r rhestr testunau ar gael drwy glicio ar y botwm. Cyn cystadlu, cymra sylw o'r dyddiadau yma. Mi fydd y ffurflenni cystadlu yn agor ar y cyntaf o Fawrth ac yn cau am hanner dydd ar Fawrth y chweched ar hugain. Mae rheolau Eisteddfod Ti ar gael drwy glicio yn fan hyn, a darllena'r cymalau i gyd cyn mynd ati i gyflwyno cais. Hefyd, mae yna gyfarwyddiadau defnyddiol ar sut i ffilmio dy hun gan ddefnyddio ffôn symudol fydd yn cynnig cymorth i unrhyw un sydd yn dymuno cystadlu yn fan hyn. A mae penawdau'r holl gategorïau cystadlu i gyd. Clicia ar yr adran sydd o ddiddordeb i ti. Y categori cyntaf dyn ni am edrych arno ydy adran gerdd sydd yn gwneud cystadlaethau lleisiol, corau, offernol, alawerin a cerdd dant. Ar gyfer holl gystadlaethau Eisteddfod ti, mae'r dewis yn hunan-ddewisiad, ond mi rydyn ni'n awgrymu ambell i ddarn ar gyfer cystadlaethau unigol cynradd. os nad oes modd i'r cystadlydd gael mynediad i ddarn neu i gyfeilid. Mi rydyn ni hefyd uh, wedi recordio cyfeiliant rhan fwyaf yr unawdau uh, bydd ar gael i gynorthwyo cystadleuwyr sydd heb fynediad o'r ach i gyfeilydd ac wedi fod o gymorth i ymarfer. gyfer cystlaethau o'n sampl, wel fe gewch chi hyd at chwech mewn nifer ac mae angen chi cyflwyno darn digyfeiliant tri llais neu fwy uh, i'w chanu yn y Gymraeg. Hon yw ystyriaeth ddiddorol sef y ddeuawd neu ensemble lleisiol i'r teulu, sy'n rhoi cyfle i bawb sy'n byw yn y cartref um, i gyd gystadlu hefo'i gilydd. Rydyn ni'n caniatau i chi ddefnyddio technoleg Zoom, Acapella, Google Meet neu unrhyw feddalwedd perthnasol i gyfuno lleisiau. Cysliaeth arall ar gyfer lodau hun, di'r ensemble lleisiol i athrawon, hyfforddwyr ac arweinwyr cangen, yn ogystal â'r unawd neu ddeuawd i aelodau hun yr urdd. Efallai eich bod chi wedi cael cam yn ystod cylch o'r blaen, ond dyma'ch ffordd i chi gael chydig bach o gyfiawnder drwy gystadlu'r inkseth yma. Fe symud ymlaen i'r sliddau corau. Mae gennym ni sliad newydd sbon ar gyfer y dysgwyr, sef Partinson blwyddyn 6 ac iau, ac mae yna ddarn awgrym fan hyn, sef canu'r ocar ôl, mae modd gwrando'r cyfeiliant ac archebu'r darn yma sydd ar gael drwy wefan tu cerdd. Yna mae yna ddwy gysylliaeth corau ar gyfer oedran cynradd, sef y cysylliaeth cor blwyddyn 6 ac iau o dan genol eisiau ac ystadleuaeth Blwyddyn Chwech ac iau pôr dros Genol Eisiau. Ar gyfer cystadleu i'r Blwyddyn 789, mae yna barti unsain neu ddeusain ar gael i chi. Ac ar gyfer y lodau hun, mae cystadleuaeth y Cor Merched, Cor Bechgyn a Cor SCTB o dan 50 oed ar gael. A'r cystadleuaeth newydd arall dorfol dyn ni wedi gyflwyno lenni, ydy'r grŵp parti neu gôr cymunedol agored ar gyfer unrhyw oedran a chyfuniad o leisiau. Ar gyfer cystadleuthau offerynnol, yna ar gyfer y cynradd, mae un ag cystadleuaeth un o piano blwyddyn 6 ac iau, ac un awd offerynnol ac eithrio piano blwyddyn 6 ac iau. Ddiawd o gonsombl offerynnol blwyddyn 6 ac iau,

A'r cystadleuaeth ola yn y categori offerynnol ydy band y Cherddorfa o dan 50 oed, lle mae angen i chi gael dros 6 o nifer i gystadlu. Cystadleuaeth ar lawerin, yn gyfer blwyddyn 6 ac iau, yna mae yna ddar awgrym sef, sef hen wraig bach, ac mae modd lawrlwytho copi yn fama diolch i garedigrwydd Cymdeithas y Lawan Gwerin. Ac yn yr un modd, darn awgrym blwyddyn 789 ydy y saith rhyfeddol. Mae darn awgrym fy ffrind ar gael i chi, yn ogystal â'r cynciau mewn tair cywirnod, uh, yn ogystal hefyd a gosodiad, um, gosodiad ar gyfer gystadleuaeth. um, os nad oes modd i chi ddod o hyd i berson sydd yn gosod cerdant yn eich ardal. A mae hynny'n wir hefyd ar gyfer cystadleuaeth yn awgr dant blwyddyn 4, 5 a 6. Ond cofiwch, mae awgrym yn unig ydy hwn Felly, dyna gyflwyniad byr iawn i'r holl gystadlaethau yn adran cerdd Eisteddfod Sul i ni.